Maňa durmuşa çykyp gelenden soň hem menden öň gurlaşan oglan bilen gurlaşmagyny dowam edipdir. Nähili jaňda salam dostlar. Şeýle bolan waka bar. Awa, örän menä maňa aýdyp berenlerine birazçyk kellämde aýladym-da, olar ýaly zatlaram bolup bilýärmi diýip. Şular ýalak mende boldy diýip aýtdy. Ynanmasaňam agam diýdi mende şo zady başymdan geçirdim. Hawa şolar ýalak e, durmuşda bolan e, höwesim gaçyrdylar diýip aýdyp berdi. Näme boldy diýip soradym da näme näme esasynda başlandy bu zatlar diýdim. Olin ýaňky başda diýä maňa durmuşa çykyp gelende diýä ilki Birhili sowuk salat diýýär-dä indi. Menem äý öwrenişip bilýän däldir, awa wagtyň geçmegi bilen öwrenişer-le diýip pikir etdim diýýär. Onsoň men sorag berdim-dä, nähili, siz awa ilki halaşdyňyzmy ýa ene-atalaryňyz guda boldum diýsem, ýok, halaşamzogam, ýöne meň ejem, awa, oň ejesi bilen bir ýerräkde işleýär, şo taýdan soň gyzyny görüpdir-de, şony halapdyr, awa, şoňadan soň gidip şu guda bolýar, oňam ejesi razy bolýar, şeýdibem men görüşdim. Onsoň ejesinden, ejesiniň sözünden geçibilmän, razyçylygyny beripdir diýdi. Onsoň näme boldy diýdim, Molyn, eý başda diýdi şolar ýaly sowuk salat diýdi, soň diýdi bir öwrenşen ýalygam boldy diýdi. Onsoň şol gaýtarjak aýtdy öýlerine diýdi. Yzyna geldi ýene bir hilek sowuk salat diýä. Garaz şeýdip diýä, iki aýdan, üç aýdan ýöne men öýüme gidäýin, men öýüme gidäýin diýip diýä. Şeýdip başlatdy. Aý, menem bor. Hawa, ejemem bor, oglum öwrenşinçä gidibersin. Zyýany ýok, hawa, öwrenşer diýip aýtdy-aý, menem bolýa diýipdi-ä. Üns etmedim başda diýýär. Soň öýe geldi diýýär, öýe gelýär, birhili sowuk sala, her sapar şo öýüne baryp gelsem, birhili meň bilen sowuk gatnaşýar diýýär-de. Bir gün onsoň telefonyny goýup gitdi. Gapdalymda durdy, men telewizor görüp otyrdym, özi kuhnýa gitdi. Oň sapşeniýa geldi diýýär. Menem bäh, näme geldi kamyňa diýip, açdym ol ýa ýagdaýlaň gowumy diýip bir nätanyş nomerden bir sopşeniýa geldi diýýär. Menem ýanyna bardym diýýär, bu näme, kim ýazýar saňa zat diýsem, ýok, meň joram aw adyny bellemek ýamdan çykypdyr we şuňa meňzeş zatlar aýtdy diýýär. Menem nähili joraň diýip sorap başladym, ýok, sen ony tanaňok, garaz, eýleň däl, beýleň däl. Aý bolýar diýýär, muňadam diýýär geçirimlik etdim diýýär. Bir şeýdip diýýär, ýöne öýüne gidip zat edip başlat diýýär-de. Onsoň Bir gün ya men öýmek öýme gidäýin awa ýene şeýdip soran wagty uratdym diýä bolýar diýip diýä onsoň ejeme aýtdym da eje ýaman şu kän gitýärlaý şolar ýala normalnym şu bolşy diýip aýtsam diýä wah oglum menem kän bir göwnäme baramok awa ejesine dem aýtdym beýdip zor zor çagyryp durmaň diýsem ejesem bizä zor çagyryp duramzok ýöne özi gelýä bolyn bizem awa çagamyz bolansoň bar yzyňa git diýmäni bir hilek görýäs diýip diýdi Onsoň bu sözlerden soň hasam-da men birhili boldum-da, sebäbi maňa aýdanyna diýýä, ejem bile gürleşdim, ol ýene ejem ýüregimi gysýa, Hawa, maňa gel-aý diýip aýtýa diýip aýdyp aýdýan eken-ä ýaňky gelni. A bärde bolsa ejesi, ýaňky gelniň ejesine jaň eden wagtynda, Hawa, siz iberýän bolsaňyz, hawa, bizem özi gelýä, Ýöne bolsa bir git diýmäni bir hilegräk görýäs, çagamyz bolansoň her iki-üç aýdan bir künlik gelse, Hawa, neme, siz ugradýan bolsaňyz, bizem şoňa arkaýyn diýip aýtdy diýensoň, men hasam dändi, näme, somneniýa gidip başladym diýýär-dä, birhili bir zad-a ni torak diýip. Onsoň her sapar gelende-dem aýtdym-da ejeme-de, şu her sapar gelende-de meň bilen birhili sowuk neme diýýär, sowuk sala gürleşýär diýip bolýan. Aý, bilemok, oglum, Näme bolanydam siz indi maşgala bir düşünişjek boluň diýip aýtdy diýýär-de. Eý bolýa, ejem sen razy bolsaň awa seň saýlanyňa men ynandym, awa şeýdibem öýlendim. Indi sen razy bolsaň men seni närza etmerin diýip aýtdym diýýär. Ha şeýdip günler geçdi, aýlar geçdi garaz diýýär. Ýenedem sapşeýne ýaňky ýala telefonyna geldi diýýär-de, şeýdip goýup gitýär. Ýene ikinji sapar sapşeýne tutdum diýýär. Onsoň bu kim diýsem, indi başga nomer diýýär, hälki nomerde başga nomer diýýär. Bu kim diýip sorasam diýýär, ýok, aý bul Awa dostum garaz şoň bilen arada öýe baramda gördüm şeýle tanyşdyk şoň nomer beräý diýdi nomer berdim bellemändir zat diýip onsoň dostuňam bolsa joraňam bolsa şeýdip gürleşme maňa ýaranok diýip aýtdym diýýär bulam näme saňa ýarap ýaramaz ýalyk men saňa üýtgeşik zat edemok ýa bir zat pikir edýäň men hakda olar ýa pikiriň bar bolsa gönüm öl aýt aý garaz şeýdip diýýär meň bilen ýa şu duran ýerine dawa girt diýýär-de menem hawa halamok göwnüme ýaranok Näme, göwnüme ýaramaýan zat aýdybilemokmy saňa diýip, meniň maksadym diýýär, ýok, göwnüňe ýaramaýan bolsa onda men seň bilen ýaşabilemok, ýaşamagam islämok diýip diýýär. Äý, menem bolýa, olar ýaly göwnüňe bölünip gezip ýören bolsaň, ana goşlaryňy ýygna-da, öýüňe gidiber diýip aýtdym diýýär. Bulam, indi düşünişmek ýok diýýär, indi gahara diýlen sözlerden soň, ýaňky goşlaryny ýygnat diýýär, gitdi diýýär. Oň birki günden soň diýýär, Ejem barypdyr, şular ýalak ýagdaý, bir düşünişmezlik bolupdyr, eýleň däl, beýleň däl, şu telefonda bir düşünýär, hat gelipdir, zat diýse, ejesi hem diýýär, Aý hawa, şol dosty diýip, bir bilen-ä gürleşýär, şu her sapar gelende, daşaryk çykýar-da, şo dostum bilen gürleşdim, zat diýip, arkaýyn aýtýar diýýär-de. Oň ejem hem, Nähili dosty, ol gelin bolup bize gelenden soň näme dosty? Ol jora däl, ol dost, erkek oglan kim bile gürleşýär diýip, sorapdyrlar. Oň ýaňky özünenem soraýarlar getirip, kim bile gürleşýäň şol daşaryk gidip. Ýaňky oglanyň ejesi otyr, öz ejesi otyr, olam, Aý eje şol öňki bilýäň-ä zat diýip, çalaja duýdurypdyr, ol ýene ejesi, Hä, düşün. Düşündim, düşündim diýipdir. Aý şol öň size durmuşa çykmaka bir oglanjyk bilen gürleşýärdi bolýan, onsoň şoňa e, razyçylygymyzy bermämiz soň bu size durmuşa çykdy şol oglanjyk bilen dost hökmünde gürleşip ýör zat diýip aýtdy diýýär eje. Oglanyň ejesi hem bara olar ýalam bir zat olar indi bize gelin bolup gelen soň o öňki gürleşýän bilen beýdip gürleşip meň oglum bilen beýdip dawalaşyp ýörjek bolsa olar ýaly zat bolmaýar. Onýar bolsa bize Hawa, razyçylygymyz ýok beýdip gyzyňyzy. Olar ýaly terbiýede men-ä öýde saklap bilemok diýip aýdypdyr. Gelýär oglanadam şular ýaly ýagdaý gürleşýän şol eken diýýär welin oglanam Ýok, olar ýaly bolsa nä men samsykmy diýýär-de ýa men nemem diýýär. Ýaňky arym-namysym ýokmy diýýär-de beýdip gürleşip ýören bolsa diýýär. Men gitjek düşünişjek diýýär. Ejesem Oglum düşünişip oturara zat ýok, ýöne Gerekgä bolsa, boldy, maňa gerek däl, senem nähilik neme edýäň diýýär, oglanam aýdýar, maňa-da ol ýaly gerek däl diýýär. Umuman, bular şeýtýär-de, aňky aýrylyşmak kararyna gelýärler. Ýa gelniň ejesinäm aýdýarlar, olar ýaly beýdip çagaňyzy saklabilmejek bolsaňyz, bize size öýüne gelende sizi ynanýas, hawa, siz bar diýip ugradýas, olam beýdip bören bolsa, sizem seredibilmeýän bolsaňyz, onda bize olar ýaly gerek däl diýip, bular şeýdip aýrylyşýarlar. Aw aýryşdylar diýýär. Birnäçe wagtdan soň diýýär eşitdim diýýär şo gurlaşyp ýörende täzeden aw gelin bolup gelin bolup barypdyr da indi durmuşa çykypdyr men äl toý edipdirmi dogry bilemok ýöne garaz şol oglana täzeden baryp barandygyny aýtýar da indi aýtjak bolýan zady indi meňem Kellämde o soraglar döredi. Onsoň sen şonça wagtlap bilmediňmi ýa idemediňmi diýip bolýar. A indi idäp ol irden işe gitýäň, agşam işden gelýäň, öýe geleň, soňam şular ýalak ýagdaýlar. Ro wagtyň geçmegi bilen çykaýmasa men-ä olar ýalak kellämde-dem aýlamadym diýip aýtýar-da. Onsoň hakykatdan-da dostlar kelläňde-de aýlar ýaly zadam däl, olar ýalak zat bolar diýip pikirem edeňokda.